Çaga garagolluk edip biler. Mazaly ýadan mahaly, ajygan wagty ýa-da bir zatlardan gorkan wagty her hili hokga çykarmagy ahmal. Bu ýagdaý bolsa uzynly gün öýde oturan ene-atanyň gaharlanmagyna sebäp bolup bilýär. Şunuň ýaly ýagdaýda näme etmeli?

Şonuň üçin ene-atalar meselä seredenlerinde, şu nukdaýnazardan seretmäge synanyşmaly. Garawullygyň öňüni almak üçin çaganyň ünsüni başga zada sowmaga çalşyň.
Eger-de çaganyň betlige niýetini, garawullyga meýillerini duýan wagtyňyz, onuň ünsüni başga bir peýdaly zatlara sowsaňyz, Gowy bolar. Çaganyň şeýle boluşlarynyň öňüni almak hasam gowy bolýar-da. Şeýle ýagdaýda onuň çaga gyzykly bolan bir işleri bolýar, gyzyklanýan, gowy görýän oýunlary bolýar. Şolara ünsüni soksaňyz, hasam peýdaly bolar.
Bir pursat saklanyň.
Birden-de çaganyň garagolluk edip duran wagtyna gabat gelseňiz, ony gyzmalyk etmäň, üstüne gygyrmaň, demiňizi dürsläň, gaharyňyzy aýyrjak boluň. Soňra. Çaga ýuwaş sypaýyçylyk, ýuwaş ses bilen, sypaýyçylyk bilen şoň edýän işiniň bolmaýanlygy barada, ýalňyşýanlygy barada düşündiriş beriň. Hawa, müňlerçe ata-eneler şeýle usulyň peýdalylygyny belläp geçýär.
Garagollugyň netijesinde näme boljagyny düşündiriň.
Eger-de çaga bir etmiş edende, erbetlik edende, özüni erbet alyp baranda, şoň bilen gürrüň geçmeli. Gürrüň geçende çaganyň şo etmişleriniň netijesi barada aýdyp bermeli. Hem-de çaga dogry ýollary görkezmeli. Şo dogry ýollaryň üsti bilen ol. Indikide, geljekde şeýle boluşlardan ýüz öwürer. Elbetde, çaga gygyrandan, çaganyň göwnüne degenden bu usul has täsirli bolýar.
Beden etmişi üçin çaga gowy işler etmäge mümkinçilikler beriň. Bu onuň üçin netijeden çykmaga şert döreder.
Çaga bilen bolýan ýagdaýlary seljerip, hawa, çaga şu ýagdaýda bir çykalga gözlemäge mümkinçilik bermeli. Çaga özi karara gelmeli, özi bir netijä gelmeli. Bu ýagdaý elbetde çagalaryň geljekde öz eden hereketleri barada pikirlenmäge, çaganyň belli bir zyýanly täsir etmäge özüni saklamaga peýdaly bolar.
Çaga betlik edenligi üçin temmi berilende häzir boluň.
Çaganyň eden etmişi üçin tembi berilende, şonuň çeni aşa köp bolmaly däldir. Sebäbi çaga çenden aşa artyk tembi berilende, ol ony agyr başdan geçirýär. Ýetginjegiň elinden el telefonyny alyp, bir aýlap ýa-da birnäçe günläp şony ulanmaga rugsat bermeseň, Ol ony oň üçin gaty agyr başdan geçirme bolar, agyr ýagdaý bolar hem-de şondan çykalga gözläp başlar. Başga ýollaryny, ozaň belki aldawa-da ýüz urmagy mümkin-dä. Eger-de biz şo bolan wakalary üçin, eden etmişleri üçin şo çagany, şo ýetginjegi, mysal üçin, bir sagatlyk telefony ulanmaga rugsat bermesek, onda ol özüniň edýän işleriniň ýalňyşdygyna, geljekde şony etmeklikden saklanmaklyga pikirlendirýär. Bunu şeýle teminiň, şeýle täsiriň güýji has ýokary bolýar.
Netijäni asudalyga öwürmek üçin çaga gowy iş etmäge pursat beriň.
Eger-de çaga eden etmişleri üçin temmi berilse, onda şol temmi bilen çäklenmeli däl. Yz ýany çaga özüni aklamak üçin, özüni gowy tarapdan görkezmäge mümkinçilik döretmeli. Diýmek, käbir işleri bermek şonda peýdaly bolýar. Çaga bu işlerini e, ýerine ýetirmegiň netijesinde ol e, öz birä özüne ynam artýar hem-de e, geljekde dogry ýol saýlamagy özüne dogry ýollary saýlamagy mümkinçilik derýär hem-de ýene bir tarapyny bellesek, ol ata-enesi bilen temmi beren adam bilen diýeli, şoň arasyny golaýlaşdyrmaga, düşünişmäge mümkinçilik berýär. Arasynda hiç hili gile, öke, kine galmaýar.
Çaganyň garagolluk etmeginiň tebigy zatdygyny unutmaň. Munuň hötdesinden ene-ata öz söýgüsi bilen aňsatlyk bilen gelip biler.